ivi se swi lon'wa tlhavusa a hi ku vitanana ni ngini na kutana ku ta twa ku nandzika u nga u rhambiwile ku dyeleni yohana u rhambiwe ku dyeleni a ku hi a nga swi lavi se va tshika ku dyelana na van'wanyana

a kwata lowun'wanyani a yi susa nyimpi se ku la ku gwazaniwa la ndzeni se a suka nyimpi ku la ku gwazaniwa la ndzeni so ivi loko va va ha testa ku mm, va kuma ku tlanga va cakala ni sesamu la ka a ku na leri leri ri nga tsaliwa straight risimu Eh, eh, eh. dozi ra mina
le i xangani gang la Hi hlela hinkwaswo leswi rhumelsa ka Gaza vumenemene, vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokunkulu na lokuntsongo, hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndzhavuko wa Xitsonga. Leyi i Xanganangani Gang, Xangishangi. Right right right right guys se hi kwala se hi kwala se hi kwala. a studio Yes. laha hi lava ku tisa vumenemene hinkwabyo kahle kahle ku ri mina gaza boxa nga ni famba na miss bangwan miss bangwan ahe ahe valandzeri va xangani gang um i hope mi pfukeni hinkwenu ne na xirhami lexiwani heyi hi kombela ku rivaleliwa hi last week ku va episode yi nga humangi hi kanganyisiwe hi swin'wana na swin'wana timhaka ta tithekiniki ti hi bisi makanyi um hi rivaleleni valandzeri va hina ha ha ri kona a hi ya n'wi thwaseni hinkwenu Ka hi Sele two.
mghobozi ntsena. Ka hi mghobozi ntsena
hi kona hi kona hi kona um Merchandise guys, hi na merchandise la swikipa ku nga 260 na sweater i 360 loko u ri around Gauteng ha ku deliverela hi kumi emoyeni hi kona mixava mixava mixava mi byela na vamakhelwani na maxaka ya makhelwani na maxaka na maxaka ya makhelwani mixava mi kufumela uh, xirhami lexiwani and then xin'wana hi na ti-tours Hi 1912 leyi nga khonfemiwa hi ti 26 ta July eNWU, Northwest University. Ivi ya vumbirhi leyi nga khonfemiwa date ya ti 6 ta September eUP. Letin'wana a ti se khonfemiwa mara swo boha swo boha timenemene hi ta hi ta menamena na n'wina exikolweni. Kahlekahle.
Yes, CPT, Wits, Vaal, UL na TUT. Tihlanganiseni na hina mi khonfema ti-date. Yes. hi kona hi kwala hi ku la hi le ka timbenemene ta ka gaza
a ti ri ku vuyeni heyi mavhiki lama nga hundza ka mm, mm, hale mm, hi ta rhanga hi ta loya nge hi ku thwaseni i ye ku thwaseni i yivele nga nga leyi nge le ku n'wi thwasiseni foni ya yena

wa ku umana hi nala wa kae okay yeah kwala tlhaveni okay so records yeah a ri kona khale a ri koka facebook but la a nga sungula kona ku va na beef yo karhi a ku ri beef ya records na mani na fantondere oh hi la eh. most of the time swa ku loko va na beef na munhu la nga tivekaka swi ta swi endla ku na wona u tiveka so a ri kona khale records and um, the guy is very intelligent mm -hmm. very mm-hmm. smart so kwalaya nga lona fantonto ri loko vo fantonto va ta ku he re khosa ve ku na vavasati vanhwanya va nga ka ka fantonto va ku a ah, loya re khosa a nga za ku tolovela u cinisa makatla a nga koti ku ba xibubu ah, he swi ku yini swi ku yini hi laha re khosa va nga sina ku n'wi tekela ku hloko vona hlokweni yes a lona na fantonto ri then fantonto ri demnyai wa mama so va vi va vulavula va rivalana swihinda okay so eh, records munhu un'wana wa ku ri all the time ne mm. xi na rito xi na opinion yeah. ma vona mm.
and most of the time ne loko wo yingisela opinion ya xona ne mm, mm, mm. u yi teka hi point yo u lava ku correctiwa mm. u nga dyondza swo tala okay Ey, se just that xi haxi loko xi vula xilo Yeah, u for ba example three. na hina hi tshama xi hi nghenela na hina siku a rin'wanyana nga tsetseleli xi hi nghenelini hina vaxangani gang eh, va timenemene ta ka gasa then xi ku eh, podcast ya hina yi nga feka ni yo ku mac g but the problem hina hi lava ku endla swi va comedy okay eh se mara hi tlhela hi ya hi hlamula ku hayi no i i- i- i ku a hi lavi ku va vo Mac Mac G. G hi lava ku va Yes. gaza bosha Gaza- na na mani- Mace Bangwane.
yes Na timenemene ta ka hi va Gaza. timenemene a hi lavi ku hi va serious a hi lavi ku khopa That's swa ku yeah. hi fa hi khopa vo Mac G ku ku na loyi a nga ta ba ti

Ah, futhi la eh, ungani tu ungani Eh, comment leyi ale. Eh, ay, ay, ay. then re- records dibe duku loko munhu a za a rhuketela swi ri u n'winile Ah, and ku nga ri swona mativa Mm. so mi no fika ni hleka cause hinkwavo ni ni hetile va tolovela va zala va ka social media so no fika ni hleka ni ngheneleni ni ku a va dlayani ni ku va dlayani Mara loyi a la- nga ta lova hi ta kosi no yena Kam- Mbuzi wa hina i wa hina ka mitirhikuloni laya swibembilu laya ha laya swibembilu no ko va ku tiyisiwa mhaka ne Mm, swi ngo endla i nga ri ne mm. um hi jelazela suku yes mina hi mina ni nga vula ni ku ku va suku a nga tangi yeah.
eh, ah, swa vava hambi a nga tanga mina loko a yinele ka vatsonga van'wana mm, mm. hileswiaangataele ti-podcast ti-podcast hambi a yi chuza yin'wana na yin'wana a fika a adiresa mhaka liyani mm. e a swi ta va swi ri right that's why na le groupini ya yena mm. a swi vonangi mi na le groupini ya yena leyi ku nga na ti-fans ta yena va fike va vula va ku no a fanekele at least mm, mm. a yini ka ka ka ka ti-podcast to karhi taaya yi hlamuseta a ya a ya vere ku endla ni a ya cancer
ku na no yena un'wana va nge yi hlamarisa ne ya hlamarisa hi yena a nga sungula na this thing swa ti-group letiwani Mara loko ku ya dyeliwa hambi ka evhente va n'wi cut off va n'wi cut off a nga ha dyelanga hi hlamarisa yena a nga sungula na ti-group hi hlamariso va ri i ti-levels a heta vanhu lava hinkwavo ya so mara lexi nga fika xi ni hlekisa ni laya a ni mugobodzi xi tirhise ku ve ri u blue ticka vanhu so stuff so just that va swi teki nga ri u blue ticka ngopfungopfu hina ya kahle kahle vanhu swilo leswi a hi vulavulela hi ku angarhela ka gaza gaza hi xangani gang ntsena ya but lexi nga fika xi ni hlekisa ku na n'waveri i'm not sure if i ntiyiso Mhm. allegedly ve ri u le ku ngheneleni ka miss sa i allergy so mhaka yi ku loko mghomiza va tsasi leswi ya veterini a fanekele a ta ta tshama na vanhu va ka gaza na ku komba ku yena a hi nga vuli ku a ta ta tshama na vanhu va ka gaza Yena a hi nge ta tshama mbale xibelani or a rhwala khuwa swi evident hi nhlokweni.
kwini ivi ni vhe ni swi vona ku no this is a good thing swa ku ri next time mhm. a ku nge blackmailiwi munhu ku va a vhota munhu u ta vhota kha swi suka kwini ambilwini ya yena so if a nghena ka miss s a whether we vote or we don't vote nkarhi loyi a nga ta vulaka ku yineveryone has a right to blue tick anyone yes and vanhu vo tala ne including me a na ha ri ka mhaka leyi a yi nga humelela ku U yevule munghana wa yena, A swi ni khomi ku biha. So ni twisisa ku vanhu vo tala ka Gaza va le ku n'wi vulavuleleni ku no hi nga focus ka beef liya yi nga va kona na yini na yini a hi endleni se hi teka leswiya hi swi veka sayitini hi focus ka leswiwani mara mhaka liya ya ha ri kona wa ni twisisa. So a ku ri munhu wa kahle. a ta vuya a engage na man'wani magaza man'wani matsonga wa ni twisisa so ku komba ku lunya mbilu liya ya so wu na yona na wun'we and a ni vulavuleli xangani gang ntsena ti tele ngopfu ti- ti- ti-podcast ka gaza yeah no mara i think ne xa best Mm.
all the time ti-true colors ta munhu loko se ti humele rivaleni ti hi pfuna na le ka minkarhi leyi landzelaka Se no believer ku ri swi vula ku wa swi tiva ku a ka ha ri na la a nga ta lava ku vhoteliwa kona Kona, mm. and na loko ku ri ku ta va kona a nga ta vhoteliwa vanhu hinkwavo va ta vhota hi ku va la ku vhota Ku swi lava. Mm-hmm. because that time vo tala lava nga vhota a ku ri emotional blackmail leyi kha yi tirhisiwa yes ku ri i mutsonga ka n'wina Mutsonga ka Yeah, wa- n'wina, wa- endla wa- so. wa- wa- wa- Gaza wa- wa- mahlweni, wa- gaza Yeah. mepeni. so now now vanhu vo tala se va va fika va khumbeka ku yes Mm. a hi a nge le ku- u le ku blue tickeni and everything a a ku na nchumu Eh, va nga ta ku ku na vudyela ka suka ku na vudyela a nga vuyangi na yona two million se a ku na vudyela at all hambi yaleyo yo doneta ntshembi no vhiki yi hetile Eh, cause I think whether it be 60 something thousand. Eh, and then one actually, yeah, like 500 and something thousand. so Imagine. so just to to cover this ne because swi twala nga ri kahle kahle hina hi le ku hlaseleni ka ka suku ne ene a swi vuyi ka ku hi hlasela suku i timhaka to I sweswo u nga swi vurisa swo ku ku ve na leswiya swo um gaza mahlweni yini mahlweni yini mm. mahlweni mina ni vona ngi unless ni wrong I, i stand to be corrected a ni vona ngi post a yi tsale na ku eh vanhu va ka hina ni khese ku ku voteriwa or mm, something mm, like mm. that and a hi nga vuli ku a ta ka podcast ya xangani gang mm-hmm. Eh a ni tivi ku na la nga va n'wi rhambini na mara mina as prosducer a ndzi za ni humesa eh thikithi ro eh ha ku rhamba eh mara a hi se rhamba munhu eh so far a ku ri timhaka to a ku se za ku va na ku ku khensa ko karhi ku guys ni khensi kwami ni sapotini even though I didn't know na na na cancer maphilisi anyana a hi nga vuli ku a vuya rhwe tihove loko la kun'wana fana n'wana famba ku a famba rhwe tihove a hi nga vuli swa bebula tihove
kumbe xana a vuya mi a mi tshovela tihunya ku xithope xithope xithope hi muti a hi nga lavi swona a ho lava ku cancer ntsena a a hi humeni ka swona vana va mhani a nga yi khensi u ta Sweswi yi wa- khensa loko a swi lavi Good luck. sweswi leswi ni nga ri se u n'wi fostela kahle kahle sweswi Yeah, I- I will make ya it. mahlweni bayi no tshemba i ro hetelela ni vulavula hi yena. ni ku rhandzini bayi ka n'wina emurhandzini ni ku rhandzini
yo yeah ku vi na ti-life to hambanahambana ne yeah and then be- um ku vi na life ya Ku ve na njhekanjhekisano between Gagashi na Colby Yeah. lava nga hostelana va ri two. Loko va hostelana eh vanhu vo tala a va twa ingaku life liya i ya ku va promoter event ya birthday celebration ya yena mara hi ku vona ka mina I think like a ku ri swi swa serious because loko a ku ri swi swa ku promoter na yini na yini a ni twisisa ku a va ta va va n'wi hoxini na yena laya ka birthday celebration laha ka life liya. Masipala lava mali ya yena masipala lava mali ya yena leyi a kolotiwaku hi colby na colby ivi na yena a hosi ta ku heyi a ni deleriwi hi vafana mina a ni deleriwi hi xikoni xa le Nigeria a kombisa timhaka teto to na yena i ba na ni ba fifty fifty ta na sweswi se laha loko u ku xikoni xa le Nigeria Colby a ringeta hlamusela leswaku Gagashi u biwa nkulungwani mm. hi Manigeria. Kahle kahle.
Mm. Mm.
So mara question ya mina leyi ne kahle kahle Manigeria mo wa ti gay ne? Hikwami.
Serious? Swi loko Manigeria hikwami yi ti gay. Loko swi ri so cause every time loko munhu o va a ri na problem na yena ni

byela u nga ta ti tu u nga ta ti tu leswi nga vula mgobosi okay back to kagashi na could be mina still i still believe ku ri vanhu lava a va yina na event va pusha event yeah why ne swi possible ku ri okay could be a nga ta ta that day maybe a ri na tigigi tin'wana somewhere a swi vona ku ri maybe a ni ku le lipopo u na lipopo a wu na lipopo u na- u na tigigi tingani a yi tiyisa mi n'wi vona a phefha maku wena mina ni n'wi vona a kha a ba risimu le na na na na na na kokwani chauke ntsena vona wa tiva ku a a phefha matikhombeni cause tizo mhaka ni i ku tizo mhaka i ku ti-artist ne mm. ti posta ngopfu ti-events leti ti tikomaka nga ri ti na tilehenhla so u ta kuma ku a ri na yona event maybe ku ri na unveiling or something a swi vona ku yini ku travel a tala mm. ah, like swi ta n'wi costa or u karhele or swi tele swi nga endlaka ku artist yi nga teki gigi yo karhi then shop uma hala ka va sikoni sati wa gagaxi phela damani okay isa three mm.
so then vatoona i know what let's do this thing kupromote event then i'll pay you kumina naona yevulana mavonelo ma wena ya i mavonelo ma mina i'm not saying ku ri hi leswi nga xiswona na mina valandzeri mimatwini mavonelo ma mina mm. i don't feel like ayo ivi va fika va yelana phela laha a ti vuya a va ba va ba va ba va ba he khulbi a nga hlambi madirete ma thyaka he he mm. swi ku he luya he u boha xaza mukulungwani he wa vona yes a wu tleli vusiku mara la ku na life yin'wana va ku ka va hlangana va vulavula va ri ka life ya one Mm, mm, mm. facial expression kateko loko wo yi cheka ni Yeah. a yi vona ku ri
lowun'wana u na ku ku na ku hlekanya ku nga kona mani. Wa ku- la ku tiyisa kona hi kateko ni tiyisa kona Mm.
Wa swi twa la. Wavisengani.
wa wa wa kwata xikamisa tikomba ku loyi u twa ku vava ku va byi ri ku buza mukulungwana Heleliwa.
Oh, why me? ni nga fiki la ni nga lava heyi la taleliwa Why me?
swa boha u taleliwa swa boha u taleliwa but lava hene a ku nga ri na ku taleliwa komba ku ah no man these guys no tshikani ri ti ku taleliwa Lo taleliwa. ni nga fiki la ni nga lavi ku fika kona Kumbe ni pfuni.
Ma vona? ku taleliwa swi swi trademarkiwile mi nga mi nga- Eh, eh, eh, eh. Copyright. So- so mina still i still believe ku ri lexiyani a ko va a content to push cause loko mo cheka misala u lwina vanhu va- va nga ni zikarhi luwa ah u lwina kulbi a lona ku wa ncawuke u lwina man'wana Mara swa kokwani Chauke a swo nghena hi vo n'wi pfuka laya loko swi languta kahle kokwani Chauke okay yi suki njhani yo kokwani Chauke a ni vo yo gega gega oh loko hi ya swi hlamusela ka life kahle kahle u ri va tsale ti-post va gega gega laha swi vonaka okay va vula yena ivi a host-a life a ku ti nga gegani a ti qondane straight if ti la ku gegani. Ni ta tirhisa sete ta hoxetelana swi swa personal. My problem ne Yeah. leswi nga xi realize hi Gaza Mm. i ku ku na ku catch na la swi nga fitiki ku catchiwa. For example mina Mm. ni post ka ta na ta tirhisa ta mekwana ka post Yes. ku huma nghoma ya Sol Makama Mm. leya ya ku ri loko ku gwaza hi ta ku kuma rini um hi ta ku i mani yes se imagine loko mina a ni ri na mihleketo ya huku ni ya kwata ni ku wa ya vulavula ku loko hi nga n'wi tivi munhu lo rhandzanaka na yena and then mina now ni na this thing ni nge ku endleni xi xi exactly the same yeah
then wa swi vona ku ku na something xa wrong okay i mean not everything problem ne um ti-influencer ne ti endla i nga ri vutomi byi revolver around vona ntsena ya swi swona ku dyondzo ra yini and i ntiyiso ku na ti-post to tala leti munhu a ti tsalaka kha nga vuli munhu mara hi ku swi le ku humeleleni ka mina nkarhi walowo U swi khecha. sweswo ni khecha yes but laya ku na laha kokwani coke va nga hosta life futhi va kombisa ku vona va nyikiwe ti-advise hi ti-small boys va kha va vula yena gagaxi okay small boys i mani small boys na mina ku konjeka na va nyika ti advice Ah, va vu- no laya a va ri So- le- swi vula ku na Swala- wewe kona hingwe so swi vula ku na mina ni fanekele ni cash Tswana.
Laya- layani like a swi tikomba ku va vula vona ju- a va va vula yena just because va menxini ah, na mhaka ya masofa yo a lava ku va lomba masofa so vona va lava masofa Eh. aceleriwa hi tinjangana masofa Mas-
okay no Ah, ah, ah. masofa va ku vona

Mina na masipala hi right na swi tiva ku vanhu vo tala va tsakini mi ku hi ta lwa na yinini va kombisa mara va ri ku lweni yes vana va twa nga ku like swi ta escalator mm. va va ze va boxa cause a ni hi twi na ku mhaka grand opening a va yo va ya va ya lomba mali ka old mutual yo ringana eighty thousand ku va va pfula mara a hetisi ni wena wa believe ku kwanca ku va nga va ya lomba eighty thousand a sip for that hekos wena mavhelo Ayi. kwancoko inga ya lomba 80000 ha ko wancauke nga ri endla 80000 hi siku
more endla mali ta kungu ni vula ku minimum so that's why ni ku yina loko ni- huma tiraka ya one i think Yeah. maybe so 8000 that's why ni ku yina ni ni ku loko kha ku i lwiwa think i'm not sure loko kha ku lwiwa ni munhu u vulavula xin'wana na xin'wana ku ku yisa hansi ne Mm. se a swi hanyi leswi hayi swa no man Ne. 80000 swipopani swi hanyi a wu swi tshembi hayi nakatsongo Hey, so I think the influencer kwaz ne a Yeah. lithe ukhecha. The moment uba aka public uku wena u public figure. hi ta ku pima mpimo mara the problem wata leyi mi nga na yona problem yi nani Yeah. why kasi ni loko munhu a za a va public figure or a tivekanyana u fanekele a explaina xin'wana na xin'wana xa xi endlaka vutomi bya yena like ku xava tangu i have to explain like you know Sha BBD, just you post have to explain. wo posta u timbaleli swa wena but Yes, ah, yeah. that's why mi kuma ku na loko se ku onhaka swilo u fanekela loko u nga va ta ku thivulela gazeti ta ku thivulela until u vuya u ta hlamusela ngopfungopfu Ah, swi va sweswo. roho va langa ku ti explaina ngopfu va ta ti explaina Ish, va va explain lembe ri ze ri hela from January va kha va ti explain until today va ha ti explain. Sibara wa wena u yi byele foni ya Sibara u yi byele ku Sibara wisani ku ti explain yi ti explain ngo Sibara wa wena hambi yi ta ku twa ku why you do this small boys a rex. Ah, Yeah. ni hlekisa hi risimu rin'wana ni nga ri twa. Ni na vuvabyi bya vu.

ma swi tiva he kaza yimi milenge ne Eh, a ku le ku njanganjweni a ku ri ku njanganjiweni yena ngo king tsonga Mm. so ka nghoma leyi ku vi na ku humi na vafundhisi vo hambanahambana va ku nghoma leyi wrong hi mhaka ku va ku munhu loko a kha a yimbelela a vulavulela xi xo karhi u Mm-hmm. ma- u le ku tiva rini u manifesta or yini ni eh, ku manifesta ni vone na maxaka yi chaka ku ri yimbele straight kumbexani hi mhaka swona ya va ku va ku ni na mavabyi va vo njanganjo ivi vheta vunjanganjo ka ka byi ta ka byi Ah, mara ku na- Okay. ku na swilo swo Mara tala ku na ngopfu swilo swo swi tala. yimbelelaka. Nathan, va ta ku nathan kombisa risimu ra mm, ra matshwa bemuda yeah i think ra matshwa bemuda ra ri nikisana ni ku- eh lera ro va ni phahlelini yinini ri ri yini kambe ri sungula njhani Eish ri nga try na ka TikTok man na hava na hava tihlahla ri vulavula hi ku na hava ti-like so njhe ni phahleriwile so vula ku sweswiwani hi ku no ri yimbelela sweswiwani swi vula ku ni manifest-e leswiya swo ni nga ha vi na ti-like ni va na mabadi ntsena no
i think vanhu vo chava nghwadla ene va na byo And- vunghwadla yes mungwadla and ngangwa vafundhisi and ngangwa vafundhisi valavo hi vo va nga na Eh, vuvabyi va bya na vunghwaza vufesi ene va chava- Yes. va chava byi chava Ah, mara swi va tala na ngopfu byona tinsimu Ku na- ta ndzawa tin'wana mina and mina ti chaze ngobhe ni mayingani mm. but ngumane to hayi dibi va ta tsaka movamina va ndavi kamanaivi ku na le ya doctor josh rimani ya ku eh, ya madecember yes makhisimusi mm. ma ni borhela sweswi ya vona va loyi hi fane hi nga hayi khaya sweswiwani hi ku hi manifesta ku va loyi va ta va ri kona and obvious va loyi va tshama va ri kona hi nge tshiki ku nekisa se hayi ende maloya
mina swi tiva vo chavu nghwadla va swi ta ku va nghwadla vona leswiyavutloko ri vakintsonga yo batisi la a yo batisi kata ku ngo vafunzi va ku byeli na information va i nga ri i nga ri na i na i na i na i na experience ya vungwadla bya mfundhisi un'wana nga na vuvabyi bya vufevi loyi o va na tshuvatshuva ya vufevi wo nghenelela kereke thembisa exikolweni kun'wana hala ta kumela siku eh

Mhaka yo loko i ri artist ni teka na wena picture ivi in public mi ta ku munhu luya u humble mi yi kuma kwihi vanhu va ka Gaza like why mi famba ku munhu u humble hi ku va pfumeli ku teka na wena picture i tizwa mhaka ne yeah
vanhu ku na ti-type timbirhi ka vanhu vo duma okay ku na type leyi nga ta ku komba straight ku a yi swi lavi ku xuta picture na wena a yi na nkarhi for for vanhu lavayani ne Mhm. xa yena ko va content Mm. n'wi vone n'wi rhandza ku yi kwele ka ka content content
ivi ku va na lava vo va pretender i nga ri va humble like Mhm. hambi va ri movheni ku ni komba ku xuta picture na wena a chika ku ini Mm. but those people Mm. a va humble na ka ntsanana na ka little a va humble at all va tele va tele ngopfu va tele ngopfu mm. mina ni vileli mina mara a va a va va hemba va chasa ngopfu mm-hmm. i i think vanhu vo tala ni mm. va hatle va vona lekere mm, vona lekere a lekere loko a wu ri nhwanyana kuma ku u bihini nyana a xi a xi ku nyiki chance hambi u nga bihangi u la ku munghana wa mhe cassandra u bihini u n'wi sombi voko ka ku birthday celebration a nikisana na n'wi bakanyela le kule and a ri life ne cassandra ne a fika laya so vanhu va vutisana ku mani mani u kwini a ni hi le ka life ende vona va kona a vutisaka ka xo kwini mani mani u kwini leke ri u kwini a ku leke ri u kona then she was like ni kombela ni le ka life vanhu va kombela ku ku vona a nga respond mm. and then loko a nga respond loko cassandra a tlakusa foni swi n'wi sombhela le kule ya banana na voko ni kusanani mm. la ka ye ka vava swi na namuntlha na sweswi matafula lama ha na ma ri henhla salaka ku nikisanani ba a ba voko ra ye tafuleni sa ku na ku bina ku na ku u nikisanani ho fe a ho a ho n'wi tolovela guys ku a nga a nga swi lavi u ta tihostela hi yexe la ka la ku voniwa humani ka lekere hi ku mi ta se mi ta vaviseka ende a hi ro sungula lekere khanjia swo fana leswiya and a hi ra vumbirhi a hi ra vunharhu tlaka video nani swona Mm. xi sukumeta ku va na misama kha a tsakena ku tsakeni eh lapho fam lapho fam lapho fam and uh, a ni swisisi ku why le ka ra ku bivhini hi ndlela leya just because i munhu la nga kulela switandini imagine a hi n'wi twisisa from ka tiktok mavo exactly so vanhu obvious so boha va fika va n'wi tsakela and a fa a nga create and mara tiso mhaka there is nothing special about lekere phela ko va ku sweswi wa antswa from selector na mina

nhwanyana nhwanyana hikuva a a fa u huma kwihi u pretenda ku fana tiatletitingakona ti nga tatile u pretendini mm. kumbe u ku xoxo hi le byaleni mo hi cina u ba khwaya kha u famba u nga ta ludza nchumu mm. but just because ma lava ku filiwa mm. ende a ku na chumu i nga ta yi filisa xo that's why mina a didn't twisi beleke hi ri bele ende yakwani a didn't twisi like a ri why hi mhaka ku ri ni tshama nga ndzi byela ku hambana mhaka na wena na na mhaka na wena so swi wrong ku va vanhu va ka gaza va ku builda u fika la u nga fika kona Yeah. then loko va hlangana na u nga va treat hi ndlela right exactly Yeah, like, I'm- ene I'm leswiya hurt ku ri like leswiya hi nge swi vuli na ku na vanhu lava va ku va creator ti-content indoors ivi swi va va va ri 199 in public va nyuma leswiya wa swi twisisa na loko munhu a xuta picture na loko u n'wi approacha you can see ku munhu loyiwani o nyuma hi tumbuluko selekeri o va rude mm. heis rude a ku na ku o nyuma or ang yini i nga ri manyanga tsa ngo tlhanga mba ya futhi ma yi ta khikhi liya ya lembe ra ka hi khikhi n'wana ya misava heyi no ti artist ta ka gaza ti ti not even the artist ne everyone would and anla ku vula ku ni ku influencer na ti influencer vula ne cause

Mostly hi xi business vanhu va ti influencer va nyikiwa ti product va ti mm. test and then va ti test va influencer vanhu yeah xava product ya so mm.
then kuna ti influencer he said ro you are a motivational speaker you influence people mm-hmm. hikuva u ndla swa positive un influencer yini i kha i vulavula hi ni nge vuhakatimba na vudobori na vudobori na ku mani mani be wena u teki pfuka- i pfuka teki hi xibuba hi nayini- i sahani pfuka hi nayini Mm. napundu i va ka ka life i sungula ku vulavula i va kha i kha ni influencer yini nkarhi wolowo mi nga gege munghana wa mina hayi hayi hayi hayi Haye, haye. so mo ni swi veka so ku na ku na vanhu va ka gaza kahle kahle va rhandza ku la ku tikukumuxa ne one ku tikukumuxa leswiya swo loko wo za i va na ti-likes nyana ta one million mm. ka facebook hayi kun'wanyana facebook i twa i nga ri wena kahle kahle se i munhu wa maphela i fikile and a wu se fika helo a hi vulavuli mina sweswi ni ndla research ne ku na this thing twitch has been there for a while now twitch loko hi lava ku vona ku wena i ngwenya famba ka twitch ya influencer ka twitch ene ka twitch aku influence you they are content creators there yeah. ene le ku ndliwa mali hayi swo huwa mm -hmm. so facebook ayindli mali we're not gonna lie and say facebook yindla mali or youtube yindla mali or but yazama nyama siku lawa ah ngwenya mm. u withdrawa 6000 hi n'hweti ku yindla mali Ay, man. for, for gaza no no i tlhe tata tongela mina oh yeah that's the thing yeah yeah, ma ni yeah. twisa nyana ku Yeah. u nge u nge ni byeli ku withdraw 6000 hi n'hweti ivi se ta sungula ku tongela hi mhaka wena u million likes aka facebook ivi loko se ni ku xeweta i ni langusa hi tihlo rin'wana ro ndla nga ri hi mhaka 6000 hi mhaka 6000 Imagine. Ah, ngwenya nga ku spend- nga ku spende nga ku spende 6000

ni ni ta ka life ya wena wa pela ende hi kona tlambi yin'wana yo yi ri yona yi ta vuyeliwa hi yini loko yi rhambiwa ka swilo swin'wana na swin'wana swo katsana na ti-podcast na ti-interviews on that on that note va tele ngopfu va vulaka sweswo mina ni vuyeliwa hi yini or mi ta ni hakela yini guys one eh ka podcast leyi loko wo za i ta it's beneficiary to you mm -hmm. and to us yes. why mo ni swi tlhatlha hi ndlela leyi to, to date hi na 8000 and 300 subscribers which means 8300 subscribers yaleyo 10 percent yayo yi ta ku vona na lava nga ku tiviku

something out of the podcast yes mantwisanyana mm -hmm. so loko u twa nga ri eh, a hi mhaka ku hina hi nge ku hakeli 6000 mm. eh, eh, shame on you mo ni swi vekisa sweswo shame on you because u ta lova u nga dokumentiwangi one yeah. two ku na ku na swilo leswi nga humeleli swo fana na swa vo ni ta nyika example hi vo um eh, penny penny Mm. ku na vanhu vo ta u nga swi tivi ku phenphele ddz leri ya ri ya performa na le france mm-hmm. and a ti tshama di ri zimbabwe ku performeni hi on his peak ku hava munhu la swi tivaku um eh, swi sweswo va tele vanhu va nga swi tivi ku um eh, eh, papa pheni a ku ri munhu la tiveka ngo zimbabwe loko u ku kuma muzimbabwe fika ku va n'wi ta papa pheni ta ku dzoka yena n'wi ta papa pheni mm. a tshama a ku tala leswi a swi a dyi michael jackson wa le zimbabwe ya a di tata stadium so ku na history leyi munhu a fanelaka a ti preserve yonaloko mi vulavula hi ku document ni mm. hi leswi nga dlaya africa hikosa mm. a handle ni almost every preacher mm. ka vafundhisi ngopfu mm. swi beja va ku u bebuliwe hi 18 something mm. vadokumenti munhu aloyo laha and leswi nga endla nga ri yini ni afrika ni mm. ku hava vanhu va powerful a va ri kona a va tenge ngopfu mm. mapungu loko la ku valala mapingu a hi swi tengo nga swi valala ku the power of africa fambani a lipopo sweswi mi ni byela mi ku i mani mfundhisi la nga dokumentiwi ku ni ta twa a ku ri na mfundhisi machimani gone karava ni bomuxi a swi tina ku i manga ta vulavula mm. ku hava a yi ri na n'wana wa one wa nhwanyani nsati wa yena wukulu eh. a nga kona a nge heta ta ta vulavula swi leswiya ma swi vona imagine phela munhu loyi i munhu loyi a nga fika a karhata swinene mm. loko loko no lava ku vulavula ni ku loko ku vutisa ku u tiva yini hi sesi khatisa chava lava
ku hava mm. vuyelwa u tiva yini vuyelo Dolomo. mara wa n'wi tiva vuyelo Ti hina twa tinghoma.
eh mhani liya ya ya mlovedu liya eh candy u tiva yini candy nix u tiva yini hi dr joe shiriman zero wo tiva ku yi yi humesa ti- tinghoma leti ti humesaka sweswi mara history ya ku yi ti kume njhani yi ri ka music Yi chela pa na ku yi va Tiva njhe- chayelile vo tiva yini?
Pepeni, Eh. van'wana va swi tiva u tiva yini hi chico twala nothing nix Madaphasa ncawuka, mapayitela. eh

Eh, ni- ku ni hlama ri ngo ni hlama li blind i tlhe ni bye ku ni tirhi na ti-producer ta music ta movie movie not an international movie ni yo ri va vito ra wona Na ku hava munhu la swi tin'wana tivaka leti sweswo hinkwato. Eh, Swi na- vuriwa. na ti-royalties leti nga robiwa No- tona no- no tlhela ni rivala ni ku na movie yin'wana va ku i duma yeah ma yi tiva duma e-e a ni swi tivi ku i mani a nga yimbelela seke leriya mara i munhu wo duma no ri rivala ni- a ri tsaliwini laya yeah va ku i duma a yi vulavula hi chita na mulungu Eh, yi na valungu ne ri nghena risimu ra xitsonga tso
loko ebibaloyi a hi valona ebibaloyi he's been in the most watched movie mm. uh, i think i 300 if not 300 a na swi tiku hi movie ya kona i think no 300 leya ti-spartans ku na movie un'wana u nga duma nkarhi wun'wanyana mm.

ku hlaya vona ku xurha n'wina so the problem i ku va twa nga ku hina loko va ta laha vona va nyika hina mali ivi hina hi dya and no i ku na wena u tiveka na vatukulu vana vatukulu hambi u kuma already wa tiveka ne mm. mara na swin'wana vanhu va nga swi we are documenting yes u ta famba va ta sala va swi vona exactly because a yi nge lovi yi deleta na account ya YouTube ya YouTube ah eh, eh ngolova yi deleta na na YouTube account ah, history ya Matsonga it's diluted a hi tivi nchumu hi ku Yeah. machangana ma ndlise ku yini So, I, I and read vana va mhani no tshemba ku loko mi ta wacha e- e- episode leyiwa mi ta cinca mihleketo mi swi vona mi ta cinca mahanyelo van'wanyana, mi cinca na mahanyelo Thank God. Yes. Let's continue.
loko hi ya mahlweni um, Um, thank you.
gagash birthday celebration what an event Yeah, the event was the best. Best of the Perfect. best. Perfecto. Yeah.
Yeah. Eh, eh, o- o- obvious ka event ngwana u ta va na nyana something nyana xi Yeah. nga ta ku nyana but a ku bananiwangi hi mabodhlela a ku na lava nga tswotswiwa hi kanu a ku nga- a nga na loyi a nga ti- a ku na n'wanuna a nga ti twisa ku nandziha hi kanu Hey. a va hlayiseki vanhu hinkwavo Kahle kahle. ya so lexi nga humelelaka event xi nga fika xi lava ku va minon'weni Mm.

eh, va ri yini? Playlist. Picture yena. Yeah. ya ya ya every artist u sendeliwe hi nkarhi Mm. ku ri a prepare yini tinsimu ta yena yena. hambi vanhu vanhu va mutakari va ri va fikile va fika laha loko va tlhoma stiki xi nga ridi Eish. ya mara hi ku ri a va swi tiva va yini va thi- va test hi nkarhi va ya va lunghisa tinsimu ya va vuye va va va right ene swi hayi a va a swi va endlekanga se va ri stagini Yeah. se hi ku paparhulani a yi na vanhu lava yi landzelisaka swa yona hi order ya va manager
un'wana n'wana i manager lahaya Na wena. girlfriend Na mina, anyone, namuntlha ni nga va swa ni ri tibiya.
manager ya so a ku na loyi a nga Eh, a nga la eh, eh. sober mind ya ya ya un'wana na un'wana o fika a vula leswi a va na vutivi and a va lava ku pfuniwa problem ya vanhu lavana ende xin'wana ne Na valandzeri vo tala va Papa Rhulani va na mihleketo yo fana na Papa Rhulani because ni hlaye ti comments to tala va ngo mara why a va nga hi tlangeli tinghoma ta vo kwihi laha we don't download Yes. se hi fane hi yima hina hi yima ku cina ha ha download download, tinsimu. hi fane hi yima Hi- hina. hi yima event va Yimisa hi ku- n'wina. va ku event post Hi hi ya ya yima hina.
download tinsimu ta munhu la a- a- a- a- a byeliwe hi nkarhi ku prepare tinsimu ta wena ene lexi vavaka ne i ku papa rilani a yi ri ka phiki mm. ende ku yi hatla yi vuya hasi a hi ku karhi wa yona wo yi va ka phiki a wu lo fika mm. i yi dlaye hi ti-life mm-hmm. leti a yi hamba yi va ka tona kha yi rhuketela vanhu
ende a swi trenda a swi dumisa ngopfu ne mara swi kha swi onha reputation ya yona exactly va ku paparhula ni paparhula ni ngwenya mara loko yi le ku trendeni events mara yi le ku lweni na ti o- va ri ti Na events, ti-organiser to organizers hinkwato Yes. so yi trenda ka facebook ka hina vampheleni hi nga ta ka hi nga yi hakeli nchumu Eh. yi ti dlayela vito ka lava nga ta yi vitana hi mali hambi kwalaya a yi swi sungurini

u ta n'wi vona ka event mm. mara kuma hi macheka ku vitani hi mali muni i mali yitsongo because why now u ta teka mali yin'wana yin'wana hi mhaka u lava ku survive mm, mm.
mm. imagine va ku vitana va ku nyika two thousand that time for hera movha hi ku vusiku petrol liya driver phela ku hola na yona laha but the time se mi fika leyi ka ha sele yini na nix and na kwele yi lava ku fika yi nwa madrinkisi yi So, lava ku yi hi ringete khomsanyana ngopfu hina loko hi ringeta ku advise ni swi endla nga ri hina hi endla nga ri ha tiva Tiva, but a ku nga ri timhaka to ha tiva a ku ri timhaka ta ku hi tshama na vanhu lava nge le kusuhi na ti-event Event organizers organizers. leti yi nge le ku ti rhuketeleni Yeah. va va va kha va vula ku hinkwanye phela munhu loyi ne va n'wi vekelini ku hayi a fiki laha mm. hi ta endla so a fiki laha music wu hi n'wandlela ka ka ka industry ya music ne mm. va very brutal ende leswi vanhu va nga ta ka nga pfumeli na swona very very brutal va ku veka laha layinini ne u dyile mm. now mali leyi a va n'wi vitana hi yona aha ka ha ri vanhu va nga ta hakela i remember hi vika event yin'wanyana ni hi ku a dlawa tibiya dititi ta fika tiphefoma didya pleti Di kuma di biya di famba. Ende hi liya a nga ku a nga swi tivi ku munhu loyi a n'wi rhuketelaku hi wena hi yona. Why because papa Rhulana ni i munhu wa peace mhisa luya just that u controla ku fana na n'wana ku rhuketela swimanimani that's why mi kuma ku vanhu lava a va le ku swi hleketeni u ta trend hi ku yes n'wa ximanga what what what but at the end Yeah. of the day swi vuyisa yini ke Hayi kwalano kwalano ka swa papa Rhulana and then ti-performance ta lavan'wanyani. The best, and na ku hemba a ti ri the best and but then- please boy va rhanga fika n'wana gagaxa ni ta na ta kwala ni ta switsongo ni nga ta ko bangwani za are ri coming. xikombe xa matsena ni ta swa humba ni You are ta katsongo swa humba ne ku performiwa swi va kahle swi nikisa na ah, swi ku ba maturiwa

Se vanhu a va karhele-karhela na ku nga ri minkarhi leyo rhekhoda-rhekhoda. Vanhu va swi tiva ku na nkarhi luwa vanhu va ta tshama va jomelini ku a wu ta endla something va rhekhoda mara lahaya se vanhu a va karhele lahayani minkarhi liya. U mention-e na mhaka yo Metro Beats a ri na ti-gig-i tin'wani kaya, u perform-i early ku a kota ku cover na letiya ti nge le kaya. Se why na yena kwele a ri kona a nga perform-angi early a kota ku vuya halawani because ku fana na Oscar, Oscar a ri M_C a kaya mara still na le ka gagax rmc mm. hi ma-past past rmc kwalayani a vuyini yes se na yena swi n'wi tsandzi hi yini a hlundzuki ngopfu hi veleka ka xo u vulavule hi mike kwalaya a kombisa ku no he's very angry leswaku eh, and hi ku ya hi mina ni the way gagashi a nga phusha ha kona bliss boy yes that much nga fit n'wi disappointa like if a ku ri na event yin'wana ne mm. a wu fo se a choose no you know what a ni nge koti ku ta siku maveriveri veri la a yi kona ka event liya mm. u fambi hambi u fambi na n'winyi wa event hambi u fambi na mani sweswi ya se va fambi hi friday loko u tshame hi friday saturday sunday ku ri ya vudyela lebyi ne hambi u holeliwini so vonani kasi blizbanga na movha
no mara i think management ya yena yi na movha if a nga na movha if a nga na movha bazi ri kona u tshama u tama ku mabazi a ma fambi loko mabazi ma nga fambi va announsa ku ku na strike xa mabazi yin'wana ya timhaka ya ku once u va an influencer ku voniwa bazini ku tika ku dlaya Hayi, Eh? Mm, a ri- munhu ndza mani vona un'wanyana a kha a ri bazini a Eh, khosa ku- hi vuya- hi vuya laha ka hambula ku a wu twa yini vona na ku Eish. a ni la ku vanhu va ni vona la bazini a ni vona eish va nga ta lava ku teka picture u na movha na swo boha hi ku vona loko tirhisa yini loko endla yini u lava ku swi endla hi ndlela leyo yena u hamba ku va ri bazini but a nga swi lavi kasi a timhaka ta swona mm. i timhaka ta ku u chava ku vanhu va ta n'wi vona ku leswi a swi hembaka va ku na swona mm. a nga na swona eh, i think guys humbleness ne yi vuya kwalaha ku na loko u za u chava ku voniwa bazini a wu hambuli a wu hambuli because yeah. humble means na loko no hlangana na we bazini mina loko a no va artist ne yo na i'm still upcoming mm. mina ni ta yi teka bazi mina kahle kahle ni tshama kwala ene tlhe ni tshama kwala mahlweni tlhe ni meka sure ku n'wana n'wana swi ta ku ni le bazini yes mm. ni teka picture no guys ni teka picture ni ya ni ya ku perform hala pitoli yeah so n'wana n'wana swi ta ku ni le bazini sweswo ni swi ndla ku ti expectation ta vanhu na to ti dropa mm. because mm, mm. wa swi tiva ku ni tirhisa bazi ku ene wa swi tiva ku loko no za ni teka picture ni ku ni le bazini le ku teni eh ni nge ku disappoint ni le ku teni exactly lexi vanhu va zamaka ku lava ku tshama ku lava ku va hamba va lava ku xi hambanyisa i ku movha wo ndla ku swilo swi va simple because loko u ri na tigigi to ringana three a ka weekend wa swi kota ku ti attend-a hinkwato na loko no va na two hi siku ra yi one laha na le Limpopo na swi kota ku ti attend-a same day mara loko ku ri ku ni hava movha it becomes difficult ku ni ti attend-a ti ri two hi mhaka ku ni ta tirhisa public transport. Yeah. So so ni tshama ni vona artist yin'wana ku ku onha ka movha ne wa vona Hennessy.
not not not anything Yeah. la ka group Oh, ya vanhu yeah.
se vi va ku a hi phuxeni movha yeah yin'wana ya ti-artist laha yi ku ah, mina na phusha move eh, vanhu va ni vona eh, a nga na movha endla mina loyo jikijiki rin rin ni vona va va va big zulu yeah ma- matayere ma- ma lama i think a ku ri mhaka ta bolo or something but Yeah. ku ri ti-celebrity ta tikulu phela ma-international ma yeah hambi bi va byi rindzile va ri busy na ku phuxa matlhe va taka na video va ri ku hlekelele ku hawa vanuna lava va tiyama va ri busy na swona ma vona ku komba ku yina ni ma ma na swona swilo mara still ma ha ri hambo ni nga ku phuxa movha mhaka ku yini so that's why na mina ni va byela ni ku yini ni eh. tshama thembisa a wu ni mandela cause na hambi wo hlana a wu ni mandela u ngo fika u lava ku hlamala ku heyi wa nghena laha Why- why- Ni- why- wa ya ka ndhawu leyi yes ni content creator maendla ka mi ni tivanyana n'wi mi ni tivaka bana mara ni tshama a tshama Wynlandela. mukhukhwini I'm wa in mathayela henhla Hey. loko va lava ku ni hisela ku easy ku va ni ende hisela loko ntirho. ko na mpfula ni nge host live hikume hi nge twanani mpfula ta bomazi ta rasta
ende swilo so leswiwani- example yin'wana yi nga humelela i think it was around a hi ri a hi ri a hi ri a hi hlangane rini kaya hi a ku ri a ku ri no no hi Sweswi swi- march hi sweswi march vanhu, yes, hi yes, march yes, yes. loko henesi va onhakeriwa hi movha a Oh, yeah, yeah, a yeah. polokwane Polokwane. it was easy for him to take a picture say guys vonani ni onhakele hi movha loko ri un'wanyana hey teka photo ni ku ni onhakeliwe hi movha Or maswivalanyana.
a hey

loko u ri content creator Yeah. u kha u tiva- u munhu ku kha u kha u tiveka ka gaza ne? Yeah. they expect you ku nga humi ka relationship they expect you ku u fa u tshama ka that marriage even if you are not happy Yeah. Yeah. they expect you to buy expensive stuff u nga Like that- tikeliwi that's why na loko u xava xilo no fika ni xa gucci mina Yeah. ku ri ni va right mm. ni fanele ni posta xilipi or ni posta ni ri kwihi axopeni kha ni ri ku thepeni mm. so i think swilo leswiwani swi ntshikelelo a ni swi tivi whether ku nga va wu vangiwe hi munhu mm. or wu vangiwa na hi gazana mara mina i thank god because mina na tshikelelo njumu hamo hlangana na mina china mall a wu laveli wena mina u nga ha fani u ni vona mbali switaputapu swa mester ibu a Mme nawe uyafana. Mina unafana. so ya ayi arezi ta ku yini guys hayi ta ti vuyela ke ko va na sesi lava vo rhuketela i hambi ni ta ku ka ha ri runhu wa vona hambi ni ta ku yini sesi lavaya vo um hambi ni ta ku nuna hambi ni ta ku yini swilo sweswiya a nga tlela na munhu wa yena wa just na umahlweni ka vona oh leya ya mavhini ya mavhini oh ku humelele yini na mm. mavhini i nga ri u rhandzana na sister liya a tlha a rhandzana na nhwanyana lowun'wanyana mm. so sister leyin'wani hi leswi swi tikombisa ku swona i nga ri na yena yi na munhu wa yona hi le tlhele but hala ka mavhini yi lava ku va menchiki se vi loko yi ya ku balanganja mm. loko ku valanganja yi kuma ku mavhini xi fanele yin'wana sinuna un'wana I mean, Wanuna- wasa- wa- wansati okay mavi se vi loko sesileya yi kwini nga ri a ku nga tlheleki okay i ba ku ri vusiku sa tsona ku a hi ku nga tlheleki wena na wanuna munhu Mm. na mi loyi wa mina ivi ta dya tlela mbedweni ivi yena lowo wa n'wana kwini yena a nge tli ta tlela a hasa or sofini ivi mavhini loko xi nghena kwihi amubedweni se si lava n'wanyana mm. ka one room hi cause a tshembisa ivi xi sungula amandlela kumbe xi ku taba taba kwala xi ri kwala henhla mm. kwele xi ku kava kava kava
a swi twa hayi hele a ve ri a zama ku lava ku tiyatiya n'wansati lo a swi twa ku lowu n'wanyana movha lexi bizi u bizi u lo ku nkonya konya ni xi a swi twa ku hefemulela lera sweswi hefemule leriwani leriwanirona
ku n'wana timo ni endla mi n'wana ti na talelo yo ni pfuni nga fiki la loko fika kona kese flawa ya van'wani loko va swi twa ku ku lowu u le ku twi nga ku nandziha ende va va vita ni mibedweni ne mba ku mi tlelana ni ri kwalawani ma ni tolovela va za ku teka video laya Eh, Emav- ivi sesi lowu nga tlhavusa ku a hi ku vitanana ni ngini na ku tana u ta twa ku nandzika u nga u rhambiwile ku dyeleni yo u ala rhambi ku vudyeleni a ku hi a nga swi lavi se va tshika ku dyelana na van'wanyana n'wana timoni endla yo talelo na talelo very very mavisi xi cawata ku vona mathaya lama nge le henhla lama nga tsheka tiphuphu ta mukhukhu ti dzinginika mhani a kwata lowun'wanyani a yi susa nyimpi se ku la ku gwazaniwa la ndzeni se a suka nyimpi ku la ku gwazaniwa la ndzeni loko loko u vula leswi ku ri video n'we ni nga yi vona na yena boti luya buti luya a yevuleliwa nsati buti un'wana se va va juma oh, se video leyi tekiwa henhle buti la kha ku mani balo mani balo hi maloma wa wena nkike ku mani balo mani balo wa tswa lowo mbala laya a va ri ande i vusiku a nge yi helo
a tembisa u ta kwihi u ta kwihi loko a tlhela ku byela kahle ku a hi ku vitanihi ku ta ta thoveliwa u ngati i ku rhamba ku dyela ni ku ala ala ku dyela se nga tshika ku dyela ni vitanihi ku hi ku thoveliwa
va ta tiyisa mabawuti kwala mi nga kwala boti mavhini ha khensa mi mi mi hi representini you can tovel Ah. Ah. ni swa ku next time sesi lavaya loko mi va vitana ankumbeni avudyelweni ve nge sali kasi okay a ku na vasesi vambirhi ivi va vitaniwa lowun'wana lon'wana tlele hansi kutani ta ku- kutani ta ku thovela ta ta tlhoveliwa a ala i va tlela hansi swi ku okay ni nga I ri- i rito rintshwa Eh, leriwani Thovela. Oh, vo thoveriwa. imavhixi kwini xi ku ni nge tshiki ku Ku tirha thovela. ntirho lowu ni nga vitana wona hi tatana wa ku thovela wa ku tirhisa roto ku thovela Ah.

Swin'wanyani swo chavisa ngopfu.
A miyela ku hwii. A ku na na helo la u vonaku kona kumbe xani apostle Jack. A ku na event.
A ku na ku u nga n'wi voni na kun'we. Xana u helele kwihi ke? Xana u kwini ntombhi ya Mutsonga? xana u lava ku pfuniwa laha u nga kona concerned citizen na ha ri kona laha ku touching screen cos eh m- eh na swi vona ni lava ku touchisa screen ku ri if i bombo ku ya ku thwaseni xana swi nga endleka ntombi ya ya mutsonga a yi ku twasanike
ku nga va ku nga va ku nga va ku ri ntombi ya mutsonga a nga recruta mutirhikulobye
mutirhikulobye ku thwaseni Eh, swi endleka va ri ndhawu yin'we va ri xikolweni xin'we swa ntombi ya mutsonga swi nga endleka a ri xikolweni xin'we na mutirhi wa hina kulobye mugombozi va ta va ya ku ri gogo ntombi ya mutsonga dunga mazi Mgo- mgombozi a ku ta va ku ri xoma

ya but i believe ku nga ku ri na swin'wana maybe swa personal a nga laveki ku Mm-mm, ku swi eh, disclose. ku- yes cause eh, na kata magegexi u lo na nyamala loko a vuya vuya tlakuni madrini mahahlwa lama a ma chaviseta papa yena a vuya na a vuya na mona la a- mutini. amutini mona na vuya mahansi la lamaya na vo triple j vaka wi va swi vona ku ha se ku na mavhiku lori hala ka hulu kona
nalaka event a va yi datlangi ku ve ri mahahlo lama sweswi mm. ma rhedi ku hi la ku lwa nyimpi ya papa loko o teka event ya papaso ya tonga mutsoma mi believe kumbe kuna kuna swo karhi mm.
nga busy swona se na na n'wi tiyo swi nga endleka loko hi ku i hi hlamala ku i hi hlamula ka ku wena ari america ku wena trumpa wena wena wa va dyiva hlampfi a kha na tiva yi blind ku nghena nghena Ne? a xi nga vuya xo ton'wa mihlama xi ri tiri xi ri kwalaya na vana hi okay Yeah.
hi kha hi fambisa sweswo Yeah. hi kha hi gimeta na rain se ri nkarhele hi hleka vana va mani hi ta vona ka episode leyi taka Yeah. ni ku la